православи тӗне йышлавсем вырӑса пухаҫҫӗ. Вот, а чӑвашлӑх так майбен майбен ирӗсе пырать вӑл ҫавна пула. Паллахне халӑхӑн, кашни халӑхӑн ҫамрӑк хӑйӗн пулмалла, тӗнче курӑмӗ хӑйӗн тӗнӗ пулмалла. Вӑл те тен йӑла-йӗрке кӑна мар вӑл, унта чиркӗве ҫурине кӑна мар вӑл, вӑл пӗтӗм тӗнче курӑмне палӑртакан япала унта. Унта ҫынсемпе мӗнле хушнӑ сунта? Ҫук ҫанталӑкпа сан мӗнле ҫыхӑну унта килӗшӳ тата ыттине? Вӑл пӗтӗм ҫав тавра курӑмне, тӗнче курӑмне, шухӑшлавне палӑртать ҫынни. Тӗпрен илсессӗн эпир ӑна нумай ҫухатрӑр паллах ӗнтӗ. Ну, совет тапхӑрӗнче калмалли ҫук унта вообще пӗтӗм тӗнне мӗн ӗнтӗ православие те пурне те ӗнтӗ. Вӑл йӑла-йӗркине, халӑх йӑла-йӗркисене пӗтерме пуҫланӑ, пӗтернӗ темелле ӗнтӗ. пӗтӗмпӗлӗх пӗтерӗпне ӗнтӗ. Ахаль пурнӑҫра чӑваш профессорне, ну, килте, йышра, унта баш ял шайӗнче пырса пӑрма тӑрӑшнӑ. Ну, ҫапах та агадуйсем унта, ҫимӗксем тата ытти те уявсем унта, ну, майпе мен вӗсене все-таки хирӗҫтан ӗнтӗ. Сӑртлаҫите. Хан ман шухӑш кӗрсе каччӗ. Хан ҫамрӑклеш тӗнӗ пирки. Но тӗне вот эп хат та Шумерзин культуринче Вавилонра эсӗ килӳ текен вырӑн пул. Чи сумлӑ ҫам ӳктенмӗ, эсӗ килӳ, эсӗ килет, Турӑ килекен выр. Пирӗнте киремет, киремет, кӳр ӗмӗт. Ҫамта Турӑ ҫав вырӑнта ӗмӗт кӳрӗ тесе парать. Ҫампа тата ман хӑватлӑх та, вот аттилӑх ҫинче каларӑм бит-ха, ҫав тӗнпе пӗр хӑватлӑх пулнӑ, Ченгизханлӑх ҫинче те, ӑхҫинче пӗр питӗ хӑватлӑ пулнӑ, таран хӑватлӑ ҫынсем пирӗн сахалланса пынипе или тем те таканнисемпе, или мӗне, Хӑватлах халӗ пирӗн ҫав вӑт лаш Таяпаран, лаш Таяпаран унта ҫam пек пурӑнаҫҫӗ. Халӗ вон мӗнле хӑватлӑ ҫынсем та тухаҫҫӗ. Ҫав хамӑр тӗнпе вон мӗн тутартан, хамӑр тӗнпе пурӑнаканнисем питӗ хӑватлӑ ҫынсем тухаҫҫӗ. Ҫавӑнпа ман сӗнӳ мӗнле ҫак телевидени урлӑ или мӗнле урлӑ пирӗн вӗт Конституципе, Чӑваш Конституципе вырӑс чӗлхи, чӑваш чӗлхи, пӗр тан чӗлхе кунта, Чӑваш Республикинче. Ҫавӑнпа ман православи те чӑваш тӗнӗ пӗр тан пек тӑвас килет. Хотя Конституци йышӑннӑ пур тӗн те пӗр тан тесе, но ӗҫре пӗр танлӑх пит курӑнмасть. Ҫав, ҫавна мӗнле шухӑшлатӑр ҫав япала пирки? Унта тем пирки калакан саккунра, Раҫҫей Федерацийӗнче йышӑннӑ саккунра унта каланӑ, ну, пурт пек традицилле тенисем, да, вӗсем шутне тӑватӑ тене анчах кӗртеҫ вӗсем. Ну, православи, ну, христианлӑх тепӗр христианлӑх юбил, да, ну, католицизм, да, христианлӑх, буддизм, иудаизм тата ислам. Вот ҫав, ҫав тенисем кӑна. Ыттисем вара шухӑшла, э, шу, уже ҫав традицине э, кемен э, тенсен вара вӗсем тан мар паллах деп пулса Вӑл маншу пал пачах терес мар паллах ден ҫапах та шинан хӑйн ирӗке пулмалла вӑл меллет тен суйласа илет вӑл кумбеке кумбеке вӑл хӑй тенипе вырнать вӑл урӑхла юнта ну шухӑшлав ирӗклӗ пулмалла ку тен ыйтӑвӗ вӑл Вообще патшалӑх хӑй те мар маршрутпа ҫын хӑй суйласа илес. Пирӗн ҫапах та пирӗн халь патшалӑх суйлас вӑл мӗнле калама светский патшалӑх теҫҫӗ те тене патшалӑхран уйӑрнӑ. Анчах та пирӗн вот православи уйӑрмахӑнӗ вӑл яланах ҫав патшалӑх мӗнне таҫта политикине унӑн тӗрлӗ ӗҫӗсене ну, кӗме тӑрӑшать унта кӗрет те. Унта пирӗн патшалӑх ҫыннисем те, может, тоже тӗрӗс мар, чи ҫӳлти Шайрисем вӗсем чиркӗве ҫӳреҫҫӗ унта, мӗн уяв вӑхӑтӗнче, темскер унта. Унта вот калӑпӑр Америка президентшӗн лекме пултараймасть. Вӗсен унта тоже тенсем нумай, тӗрлӗ мӗнсем тенсем. Унта нихӑш вот тенне те унта палӑртса, ятарласа унта чиркӗве таҫта унта ҫав киле тӑвакан вырӑна вӑл каймасть вӑл. Унӑн юрамастӑр сунта ҫӳреме унта. Вӑл калпӑр конституцине хирӗҫле, конституцине хирӗҫле вӑл аккашку ҫак тенне вӑл сәмек ырылӑх сунать. Унта кайса кӑнарта ҫав тен ҫеҫ лайӑх тесе. Пек юрамас вӑл унен. А пирӗн вот не власть вот патшалӑх ҫынсем ҫак православинелле православи хӑй туртӑнать мен таҫта вот патшалӑх тене пуласшӑн пек ӗнтӗ вӑл. Ну

Ну, ӑна Чӑваш Енне чӑтса яма май пулать-и, пулмас эп кӑмӑл тӑраймастӑп, но пит евӗр япала палӑрнӑ. Пурнӑҫ ыйтсан ӗнтӗ ҫын тӑрӑшсан может пулать, даже чӑтса яни кир мар, просто ӑша.
Пысӑках мар ушкӑн пулсассӑн та, ҫемек юхӑм пулсассӑн та, вот ҫамрӑксен мар шупа пур вӑл ҫемӗнте. Карт, унта вӗсен ошмари, чимари, унта вӗсен ҫемек юхӑм, унта вӗсен вӑл вӑйлӑрах темскер пӑрӑнса юлни вӗсем ҫав мен ӗлӗкхи сек авалхи тен Туйӑмӗ, туйӑмӗ кунта шухӑшлавӗ. Лекменсем те пур унта, картсем пур унта, юмӑҫсем те пӗрлеччӗ. Кӗле тӑвакан, тӑвакан ҫынсем унта. Но эпӗ илтнӗ тӑрӑх мар-и, президенче ҫав мар-илте тен Россине кайса пуҫҫапнине илтсе. Пирӗн Умбике вала курмас-ха. Пирӗн Умбике пурӑнман.
Унта пӗр танлӑх курӑнать. Тата мӗн каласшӑн, тен, экономика, халь культура ҫапла вӗт-ха, культура, вот Волков, хайхи сӑмӑсем ҫав культурӑна питӗ ҫӳлти шая тытса хаклаҫҫӗ. Ҫав мӗнле калас килет, ҫав мӗнле пин культура тытса пырса чӑваш халӑхне мӗнле хӑватлантарса ӗнтӗ хӑйне хӑй вӑйланса пултӑр. Хальхи вӗт Эпир тӗн, пуянлӑх, религи, веҫ калапӑр конкурентоспособность пирки. Ҫапла вӗт. Если пирӗн вӑйлӑ халӑх пулсан, пирӗн пурте япала та вӑйлӑ пулмалла. Ыттисенчен пӗртан пулмалла или вӑйлӑрах та, вара тин эпир ҫак тӗнчере халӑх пек тӗнче пултарӑпӑр. Если пултараймастпӑр, эпир ҫухалатпӑр. Истори, историнче пирӗн пуласлӑх ҫук вара. Ҫав мӗнле калама пултарнӑ? Вӑл тӗрӗс паллаканни, вӑл кунта ҫав пирӗн культура, ӳнер Театр искусстви, юрӑ унта. Пурпӗрех унта вӗсем пӗр енчен чӗлхепе ҫыхӑннӑ паллах. Чӗлхе унта тӗп шӑнӑр темелле, чӑваш чӗлхи тӗп шӑнӑр пулмалла. Ӳнер вӑл чӗлхе, калӑпӑр, чӗлхелле мар, но пӗрремех унта шухӑшлав, вӑл шухӑшлавне палӑртать калӑпӑр Анатолий Митов ӳнерҫӗ питӗ юратнӑ вӑл ҫав пек чӑваш чӗлхин тӗвалу словарьне вулама, чӑваш чӗлхипе ҫырнӑ ӗҫсене вулама Сергей Егоровӑн тата ыттисене те. Вот, вот Вӗсем урлӑ вӑл чӗлхе урлӑ, чӗлхе тытӑмӗ урлӑ, чӗлхе истори урлӑ вӑл хӑйӗн шухӑшлавне, ну чӑвашлатнӑ тейӗпӗр, хӗне хӗневӗр. Вот чӗлхе вӑл питӗ Турра шӗкӗр вӑл тӗнче наукинче, тюркологинче чӑваш чӗлхи. Вӑл питӗ мӗне кала уна тӗпчеҫҫӗ, иначе пӗлесшӗн нумай ҫӗршывра. Германире, Финляндире, Францире, ҫак Америкӑра, Канадара таҫта та, Польшӑра, Болгаринче. Вӑл интересно, между тесен чӑваш чӗлхи вӑл нумай чӗлхесен, еврази чӗлхисен, Раҫҫейре пурӑнакан халӑхсен чӗлхисен тата халӑхсен вӗсен историне уҫса паракан хӑйнемӗрле уҫӑ пек вӑл пулать, уҫҫи. Вот. Вӗсен аваллӑхне ҫӗнӗ палӑртма пултарать. Вот чӑваш юрлӑ пӗлме пултарать. Пӗлте, сӑмахсен пӗлтерӗш урлӑ. Пӗлтерӗш урлӑ да, этимологи урлӑ чӑваш халӑхӗн историйӗ питӗ вӑрӑ пулнӑ, та нумай халӑхсемпе ҫыхӑннӑ. Вот тӗрлӗ тӗрлӗ тапхӑрта. тӗрлӗ тапхӑрта ҫав икӗ пин ҫурӑ ҫул хушшинче тейпӗр. Ҫавӑнпа та вӑл ӗнтӗ тӗнче наукинче чӑваш чӗлхи пур. Анчах та ӳнерӗ, театрӗ пирӗн унта, музыки унта, ну, ҫукпа пӗрех тейпӗр ӗнтӗ. Кино, кино, ну кино пулнӑ хай вӑхӑтӗнче. Хай вӑхӑтӗнче пулнӑ 25 ҫулсенче Яким Степанович Максимов Кошкин йӗркелесе янӑ темиҫе фильм ӳкернӗ вӗсем. Ну, Раҫҫей шайӗнче ун чухне пулнӑ. Ну, паллӑ чӑваш кино, кино пулнӑ, паллӑ япала. Но вӗсене тумалла паллах ӗнтӗ, мӗне калама, хальхи шайра, тенче шайӗнче пулмалла вӑл. Вот хамӑрла кӑна, ҫавӑн пек хамӑр валли кӑна вот пулсан вӑл, ну, хамӑр валли юрать пек ӗнтӗ, ну, пек, тухаймас вӑл анарах мӗне унта. Вот ҫавна тумалла. Хальхи, ну, хальхинсем майсем пур. Ҫӗнӗлле, технологисем пур, вот. Вӑл хамӑрлӑха чӑвашлӑха хӑвармалла паллах ӗнтӗ, но анчах ӑна вот хальхине тумалла. Халь майсем ун пек пур, технологисем пур унта. мен сасӑ, сасӑ, мен сӑнар ҫыракан хатӗрсем пур унта ҫӗнӗлле. Но тумалла чӗнче шанче. Вот калӑпӑр, тыва халӑхӗн, пысӑк мар халӑх, тыва халӑхӗ. Анчах вӗсен карланка вайрӑлани пур унта, вӑл пӗтӗм тӗнчипе паллӑ вӑл. Но вӗсен ҫавна пек калӑпӑр пур. Браконье брать никам та брать никам та вӗсем юрлаҫҫӗ.
Вӗсем ҫеҫ юрлаҫҫӗ. Вӗсем лагерь пур унта, тивара унта. Унта пӗрремӗш ҫӗре пухӑнаҫҫӗ ҫав вӗренме Америка, таса Европӑран килеҫҫӗ. Ҫав мӗн карланкӑ патне вӗренме килеҫҫӗ унта. Ну, ҫулхи вӑхӑтра, значит так. Вот перед ҫаметсем, которые тумала, именно чувашлыга падаган, ну, паллӑсем, ну, бренд теҫҫӗ хальхилле та. Пир вот э, сире Башкортам. Муз училище те пӗр консерватория те пӗр Мали ҫандан вӗренсе тухаҫ, чӑвашлӑхпа чухалать. А пин наоборот чамне чӑвашлӑха вӑйлатса ҫанна бренд текенне тумалла вӗсен. Вӗсен чӑвашлӑха вӗренмеҫ унта, вӗсенде ну, Европа музыка, Европа музыки ӳкерме вӗренеҫҫӗ вӗсен тоже мен ну Европа реализмӗ шайӗнче нушӑн иртсе кайнӑ таппӑр. Пирӗн тата хамӑрӑнта ӳнерте, калӑпӑр ӳнере ерес пулсассӑн, унта пурпӗрех вӑл пирӗн калӑпӑр чӑваш тӗрӗ, вӑл пачах вӑл унта клеткесем ҫук унта, вӑл абстрактлӑ. Но абстрактлӑ ӳнере хай вӑл питӗ паллӑ тӗнчере, нумай мӗн пур ҫынсем унта

именно кӗлеткеллӗ фигурӑсемпе мар унта, мен, ну, вӗсене тумалла. Ун пек те мен пултӑр ӳнерӗ. Но ҫав вӑхӑтрах пирӗн вот ҫак шӑнӑрӗ ҫав чӑваш мен тымарӗнчен чӑваш ну, куна тӗрри вот, эрешӗ вот ҫавӑнтан тухмалла мар шутпа. Ӳнер, ӳнер елес пулсассӑн. Унта вот мен Микулай Шелепи канашри ӗнтӗ, вӑл черкке пирки каланӑ, вӑл ҫав явалах вӑл чӑваш эрне хӑйӗн тымарӗ тӑрӑх ямалла ӗнтӗ. Вӑл чӑваш эрнене те хӑйӗн тымарӗ тӑрӑх ямалла. Хӑй ҫулӗпе хӑйӗн пурӑн тымарӗ хӑйӗн пурӑн, вот ҫавна ӑнланса илсе вара вот уна хальхи майпа, хальхи курӑнпа тӑратмалла. Вӑл интереслӗ пулать вӑл. А енчен идет Европа тӗслӗхсене или парачах вӗсене мен копи пики два пыртнӑ. Ну, вӑл кама интереслӗ, пики хӑйсен те питӗ нумай пек явалсем. Тӗрӗс, хальхи тӗнчере хӑйне евлӗ япаласемпе ҫеҫ мала тухнӑ пуль. Мӗншӗн тесен ытти ҫынсене ытти а пирӗн тӗрӗ ват, а кунта та тӗрӗ, ытти ҫӗрте те пирӗн тӗрӗ вӑл чи хӑватлӑ е кӑҫта кайса курман-ши, мӗнле халӑха курман-ши, чӑваш тӗрне ҫитекен, чӑваш ҫавӑнти философи те ҫитекен тӗрӗ курман. Пирӗн чӑваш тӗрри таҫта та пур, Турцинче те, Китайра та веҫ пур, мӗн те, Европӑра та пур. Но хӑватлӑхӗ пирӗн ҫавне тӗпчесе чӑваш тӗрӗ институт или факультечӗ темле уҫмалла мар-ши тесе шутлап. Ҫавӑн пек. Ну, кирлӗ тӗпчеме. Ҫавӑн пек мӗн тӑрса, прикладной мӗне унта. Специалистӑн видео ҫавӑн пек. Пӗлтерӗш кӑна унта пӗлтерӗшсем те пур унта. Унта кашни паллӑ унта вӑл хӑйӗн ун пӗлтерӗшӗ пур унта. Вӑл хӑйне чӗлхе, вӑрттӑн чӗлхе тейӗпӗр унта. И вӑрӑн пӗлтерӗшнин ну, халӗ нумай нумайӑшӗ пӗлместпӗр тейӗн нумайӑшӗ вӑл вӗсене тӗпчесе мӗнле тупма пулать вот тогда где чӑваш тумӗ калпӑр жиырма хӗрарӑмсен те хӗрсем те хӑй вообще ансамбль сами питӗ хитрескер унта тӗрлӗ мӗнсем унта сэмбе кумбек унта режи мӗн вообще хӑй ансамбль
сами пуянлӑха пӗр тепӗр чухне ура айӗнче ура аллу умӗнче выртса туракан ҫав пуянлӑха хамӑр мула курмастпӑр. Пирӗнетне ҫук, но пирӗн ӑс-хакӑл, ӑс-хакӑлпа ҫеҫ мал. Ӑс-хакӑл илеме туйма там пултарни, чӑваш ҫав илеме питӗ пултартар, тирпейлӗ пулнӑ пирӗн. Вот ҫав Миккель йышне пхандал, эп халь, ну, унтах-унта ҫӳркелен те, Чулхула тӑрӑхне ялсем унта вообще пӗтнӗ темелле ӗнтӗ. Ялсем, ну, пирӗн у пек мар ҫапах та. Пирӗнпе те, кунпе те мӗн питех пуян мар пулсассӑн ҫынсем те пурпех ну, кил, кил, кил-ҫуртне вӗсем мӗн, кил-картишне ну, тирпейлӗ тытма тӑрӑшаҫҫӗ. Тирпейлӗх, тирпейлӗх. Унта халь вырӑс ялӗсем пӗлеҫҫӗ. Я просто хӑй вӑхӑтӗнче Аркадий Павлович Айдак, значит, вӑл шӑпаканчи ҫак Ҫӗнтеркелӳ тапхӑрӗнче сакӑрмун-сакӑрмун ҫулта пулас. Унта Кружпарти конференци пулнӑ Мускавра. Вӑл телевизорпа кӑтартма ҫӳрет. В общем, вӑл каҫта ларать балконра, унта ӗҫченпе сӑмах пынӑ, вырӑс хресченлӗхӗ пирки, вообще ял хуҫалӑх пирки тӗпсем. Вара унта анса, на сӑмах пан, вара унтан анса чупса пирӗнтех вырӑс мӗн хресчене, вырӑс ялне пулӑшмалла тет пирӗн халь вӑл, пӗтсе пырать вӑл тет. Пирӗн ҫапах та пурӑнатпӑр тет чӑвашсем тет. Пулӑшас пулать вӗсене тет халь. Манмалла.
Интересный шухӑш. Халь тата ӗнтӗ тӗп ыйту ҫинчен ҫитес килет. Пӗтӗм пурнӑҫ, пӗтӗм япала эсир халь калар пек, сӑмах ҫинчен, чӗлхе ҫинчен. Вот эп нумай каламас, вот ҫӑпата, ҫӳп-ҫап атти, ҫапла вӗт? Кӗҫҫатӗ, кӑҫат, кӗҫҫе атти. Мӗне ҫӑмат, ҫӑм атти. Ҫав пек пин кашни сӑмахра пӗлтерӗшлӗх. Икӗ-виҫӗ сӑмахран тӑракан сӑмахсем пуринче те пин пӗлтерӗшлӗ. Чӑваш тавракурӑмӗ, философи, пӗр-пӗрне мӗнле тытмалли, чӗри хамӑр шутламасӑрах ҫав чӗлхепе пин пӗтӗм пурнӑҫ кӗрет, пин ӑс-тӑн кӗрет. Ҫав питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ япала вӑл сӑмах. Ну, каланни, вот ЮНЕСКО каларӗ, чӑваш чӗлхи пӗтсе пырать тесе. Эп каламас, ЮНЕСКОра ӗҫлекен ҫын сӑмах тесе, специалист сӑн мар тесе, унта питӗ пысӑк ученӑйсем килӗҫ. Унта тавра курӑнусем питӗ пайлӑ. Политика юхӑмӗсене пӑхӑнмасӑр калаҫҫӗсем. Ҫампа пин кунта темле те калаканни. Ҫампа мӗнле пир хамӑр правительствӑпа хутшӑнса хамӑр мӗнпе ӗнтӗ политика партисемпе хутшӑнса пинвет тӗллев кунта ахальтен калмаҫҫӗ-ҫке. Усем калаҫҫӗ, чӑваш чӗлхепте тесе сыхласа ю, юлӑр хавте чӗлхӳна тесе пач пӗтетчи. Ҫавне кӑтарта. Яха пулсан усем каламаҫҫӗ эсир хуртӑвас тесен. лах-лах тесе пырсан, пинпа шпитца лартсан, ҫавӑ ҫеҫ кирилетпӗр ӗнтӗ, если бы кирлӗ пулсан. Но пӗтӗм тӗнче ведь чухӑнланать чӑваш чӗлхи пӗтмесӗр. Ҫавӑ сирӗн мӗнле шухӑш? Паллах, ну, кунта ЮНЕСКО каланӑ паллӑ, унта вӗсем чӑваш чӗлхи кӑна мар, унта вӗсем каларӗҫ Раҫҫейре, пӗтӗмпе ҫӗр вӑтӑр яхӑн чӗлхе хӑрушлӑхра терӗҫ. Ну, чӑн пӗтет, а хӑрушлӑхра. Да тӗрлӗ вӗсен шайсем те пур. Ну, кунта мӗнле калама, пӗр енчен вӑл чӑнах та ҫӗмӗрт пулнӑ, тепӗр енчен кунта вӗсем пырса курни, темскер унта тӗпчени, типе куна пӗлместӗп куда. Полный вӗсем Шварцшӑра-и вообще таҫта. Ну, тӗрлӗ мӗнсем тӑрӑх вӗсем ҫемек шухӑш палӑртнӑ. Эпир те ялтах ун пирки, Чӑваш наци конгресӗнче ялтах ун пирки, пухусенче унта ялтах ун пирки ҫав ыйтӑва ҫӗклеҫҫӗ. Но пирӗн, мӗнле калмалла, Пирӗн ҫамек япӑх енӗ пур. Вӑл Раҫҫейре, чӑвашра кӑна мар. Закон йышӑна провертейпӗр та. Лайӑх закон та пӗтӗмех ҫырса кӑтартнӑ. Пирӗн чӗлхе чӗлхесем ҫине калакан закон вӑл Чӑваш Республикинче хамӑрӑн. Тата Раҫҫей Федерацине пур Раҫҫей Федераци халӑхӗсен чӗлхесем ҫине калакан закон. Питӗ лайӑх шухӑшсем унта каланӑ. Анчах вот пурнӑҫлас тесе вӗсене Тӑрӑшакан ҫук унта. Паллах, ӗнтӗ укҫа-тенкӗ те кирлӗ унта кӑштах унӑн. Тата кирлӗ чи малтан кирлӗ чӗлхе политикине тытса пымалла. Наци политикине тытса пымалла. Хӑй вӑхӑтӗнче пулнӑ наци ӗҫӗсемпе ӗҫлекен комитет халь ҫук, пачах та вообще ҫук. Вот. Una, smacht mal was und den Indisch Topf erst so mit Prokop, Prokop, die Depression mal Хай пачах та ҫук вӑл. Ҫак ыйту, оно анчах та пирӗн ҫӗршывра, Раҫҫейре калатӑп ӗнтӗ. Нумай халӑхсем пурӑнаҫҫӗ. Ҫар ҫагрӑвӑн халӑх яхӑн. Кашни халӑн хӑйӗн ыйтӑвӗ, хӑйӗн нуши пур, хӑйӗн лару-тӑрӑвӗ, чӗлхепе те, культурипе те, наци культурипе те тата ытти те. Вара кунта кирлӗ тӗрлӗ мӗнсем унта, майсем. Пӗр халӑх валли ҫавӑн пек, тепӗр халӑх валли урӑхла унта. Ну, ун ланӑрӑвне кура Очар чӗлхе политикер пирӗн республикӑра та пулмалла хӑйӗн тоже чӗлхе политики. Енчен те пирӗн кунта саккун тӑрӑх икӗ патшалӑх чӗлхи, вӗсем дан чӗлхесем пулмалла, вырӑс чӗлхи тата чӑваш чӗлхи, вӗсене вара ну, вырӑс чӗлхи пирки каламасть, вырӑс чӗлхи ахаль те вӑл мӗне калама хӑрушла мар вӑл. Уна Федераци шайӗнче Мускавра миҫе кӗнеке тухать, миҫе хаҫат журнал тухать, миҫе канал унта вырӑс чӗлхипе, телевиденипе, радио темскер унта ытти. Но пирӗн пек мар, вара пирӗн уйрӑмах чӑваш чӗлхине пысӑкрах тимлӗх пулмалла. Там пултӑр вӑл, мӗн вырӑс чӗлхипе, ну, там пулаймасть пуль-ха, ну, хотя бы мӗн пултарӑнтаран унта пирӗн ҫав массӑллӑ информаци хатӗрӗсем, хальхи информаци технологийӗсем интернетра пулмалла, сайтсем чӑвашла темскер унта. каналсем вӑл, ну, халь майбен, майбен, тет, кӑштах хушса, у нас телевидение пур тейпӗр, ну, лайӑхе пулать. Ну, унта тоже вот пӗтем пек чӑваш мен канале мар тейпӗр вӑл. А майсем сӗмек пулмалла. Вот чӗлхе политикине. Вот ҫирӗм шваркӑн шутсенче никам та ыйтман, чухӑн пулнӑ. Вӑрҫа хыҫҫӑн унта, граждан вӑрҫи хыҫҫӑн, выҫлӑх хыҫҫӑн, темскер унта. Анчах та саккунӗ те пулман, чӗлхе ҫине калакан саккун. Анчах та Конституцире Ҫирмӑт пуш ҫулта йышӑннӑ пӗрремӗш Конституцина каланӑ, вот икӗ тан чӗлхе, чӑваш чӗлхи тавӑрӑш чӗлхи. И ҫак чӗлхе политикине питӗ хытӑ тытса пынӑ. Мӗн чухлӗ, мӗн чухлӗ чӑваш ӗҫлет тӗрлӗ учрежденисенче, судра, патшалӑх тытӑмӗнче, мӗн чухлӗ чӑваш, мӗн чухлӗ процент. Кашни ҫул отчет панӑ унта, Чӑваш Ене вӗренеҫҫӗ-кӗмен ҫырусем, ӗҫ хучӗсем ӗлӗҫе наҫта ытти темелле хутшӑнусем та Чӑваш Енӗпе. И вот она, вӑл политика человек пынӑ, ну пӗр вунӑ яхӑн ҫулнӑ вӑтӑрмӗш ҫулсенче вара шутланӑ, что Гутеррес Марвел национализм патне илсе пырать ҫеммек политика, вара ӑна мен пӗтерме пуҫланӑ мабильно, ҫынсене лартма пуҫланӑ нумайӑшне лартман та ҫав национализм национализм националист тесен те айӑпласа вӗсене Ал саккӑр статьяпа ырӑ ӑсатнӑ унта-и, кама персе пӑрахнӑ, кама вунӑ ҫуллӑх унта, вун ҫуллӑх лартса лартнӑ тата итене. Ӑна вот паллӑ пулнӑ. Вот патшалӑх уже что ыйтман. Мен унда халӑхран, темскипрен, енчен йышна чӑнах та халӑх. Ну, пурнӑҫламалла. Пур ҫемек мен саккунна пурнӑҫлас туатна. Унда мен унда кунта сутсе явма, калаҫма унда кирлӗ мар унда. Просто унда пурнӑҫламалла. Ҫавӑнпа патшалӑх вӑл хӑй мӗн ҫав тумала Турцире калӑпӑр пулнӑ тоже ҫав ҫирма ҫулсенче кемалятатюр вӗсем вообще хрушла реформа тунӑ ҫыруллӑ пулнӑ атамсен арапла нумай сӑмахсем пулать турка чӗлхинче унта арап перс чӗлхинчен йышнӑскерсем вӑл чӗлхе реформи тӑвать вӑл ҫырулӑхне

Каран чӗлхине тасатма пуҫлать ҫав, араб пер чӗлхисен йыш сӑмахсене тасатать, вӗсем вырӑнне ҫав турка тӗрӗк тымарӗнчен тунӑ ҫӗнӗ сӑмахсене кӗртет, майбин, майбин, сӗмек чӗлхи пул, халь пурӑнаш йӗркер. Уна ҫав кирлӗ мен патшалӑхӑн хвачӗ кирлӗ кунта ҫав тӗллеве, ӑна тӗллевне лартсан, значит, ӑна пурнӑҫлас пулать. А пирӗн вот йышӑннӑ, ну тӗллев пур пек, анчах та пурнӑҫлаканни Никам та ҫук. Ну и сахал, и сахал ҫын тейпӗр.
Ну, эпир халь ӗнтӗ тӗрлӗ пур тени те сӳтсе явнӑ пулин ӗнтӗ. Халь ҫемьере мӗнле пурӑннине ҫеҫ сӳтсе явмарӑмӑр. Ну ӗнтӗ ку Чӑваш наци конгресӗн хотя ыйтӑвӗ те пулмалла ҫемье, чӑваш ҫемье. А та калаҫса пар-ха юлашкинчен. Ҫав чӑваш ҫемйин мӗнле пулмалла, упӑшкипе арӑмӗ, ачисем. Ну просто ӗнтӗ халӑха хамӑр шухӑша пӗлтерме. Мӗне пулмалла?
Такова йывӑр. Йывӑр ӑнлана. Ачисене юратмалла, лайӑх ӳстермелле, арӑмне юратмалла. Инҫе те, ну, сан пурӑнта калӑпӑраш амӑшӗ вӗсене те паллах хисеплесе, мӗн васпат хисеплес пулать. Ну, пирӗн ҫемье пысӑк мар, тӑваттӑн кӑна эпир пурӑнатпӑр. И вӑл Мускавра, да вӑл Раҫҫейри гуманитарий министерствине пӗтерчӗ, ну, чӗлхеҫӗ ман пек те тейпӗр, но анчах та хал урӑх йӗпепе ӗҫлет, ытларах ҫав журнал кӑларас ӗҫпе. Ну, мана не Вера Кузьминична Кузьмина паллӑ ҫын, она пӗлмен чӑваш ҫук та были. Эсер халӑх артистки, халь те сцена ҫине тухать, вылять, кӑҫал те ҫак кунта пултарать. Ҫавах та вӑл Аптрала тавраш темелле ӗнтӗ. Ялсене, ялна кунта кам чӗнет кунта меллӗ мероприяти, темскер унта уявӗ хутшӑнать. Унта сӑвӑсем калать хӑйӗн автор проговиворонун Хусанкайсӑ вӗсене, телеюрӗсене, металл ӗҫленӗ вӗсене вулать, композици. Ну, хастар. Ну, арман халӗ вӑхӑтлӑх. Ӗҫлеместсу пенсире хӑй вӗренче Агырджан чирки вӗренекен пулнӑ. Шкулта усра куҫаруҫӑ пулнӑ. Ну, эпӗрӗнте эп вот аттене тепӗр чухне асилеп, йывӑрлӑх чухне эп сӗрмек турри деп даже вот а пулӑшуйда. Эс сирӗн ҫамки лавыры или урларах мӗнле аҫу аслаҫу асаннюсне сине Мӗнле? Эпир калпарут йывӑр чухне, тепӗр чухне. Ну, йывӑр чухне, да, йывӑр чухне асӑнӗ пӗрне пек уйрӑм сӑмахсемпе мар, ну, ялтах пулӑшуется е канашится. Вот калпар, ну вот мана тен интереслӗ вӑл. Вот унӑн ҫырнисем, ну, сывалла ӗнтӗ принесессен. Вот унта вӑл хӑйте евӗрле, ну, маншӑн тепӗр. Вӑл ну, чӑваш пурнӑҫӗн, историйӗн, культурин хӑйне юрлӑ энциклопедия пек ӗнтӗ. Вот на тем те тупма пулать ӗнтӗ. Шыраса пӗлсен. Вот на кирле калӑпӑр ӗҫ валли ну, пӗр паллӑ ҫыннӑн паллӑ пӗр чӑваш паллӑ ҫынни пирки калани. Вот я брату баб, una халану сова un пур. Е на темиҫе йӗрке калӑпӑр. Е пӗр-пӗр una пулӑм, событие, тен, кӗлле дата, тен, что-то. Un pur, una tuba